Helo, dyma'r fideo ar gyfer y das Tinlenni ym mlwyddyn 5, cyfnewid arian. Mae gen i daflen wedi'w orffen fan hyn, a'r syniad ydy bod prynag rif sydd yn y bocs yma yn lliosi gyda sawl doler sy'r bunt, neu sawl ewro sy'r bunt, ac roedd ateb i ni yn yr math gwahanol o arian fan yma. Felly, os mae haneru hwn i 100 bunt, mae bob rhif yn haneru fan hyn hefyd. Gan ddangos sy'n mae gwneud taflen fel hyn. Mae gen i fersiwn ar ei hanner efo yma. Mae'r penawdau mewn, y gwledydd neu'r ardaloedd, a gwneud arian hefyd. Dwi'n dechrau ffwrdd, a roedd y dyddiad yn y blwch top. a wedyn mi ddweud cam punt yng nghyfanswm i o bunnoedd. Nawr chi sylwi bod hwnna heb newid i bunnoedd, felly wneud hynny, dwi'n un clic arno fo, mynd i format, number, mae currency ar gael, ond yn aml iawn, doler Americanaidd fydd hwnnw. Felly sawn ni more formats a more currencies, allwn ni wedyn chwilio y top am punnoedd, clicio ar hwnnw, Sbwyllo plâu a mynwitio iddo i bunnoedd. Ar y cyfer y golofn cyfnewidfa, mae angen mynd i wefan sydd yn rhoi y cyfnewidfa arian heddiw i chi. Um, dwi wedi ffeindio fy hun heddiw, felly mae 1.25 doler i bob pint. Cadwch i'r ddau ledigol rowndio fyny neu lawr. um, o ran euro, mae yna 1.18 euro i bob pint. Gallwch siŵr mae fel nad ydych chi'n neud e, sawl euro i bint. Um, doleri, Australia 1.62, mae ringgit, Malaysia, mae rhyw 5 ringgit a hanner i bob pint. gewch chi bron i 140 yen am eich pint, a wedyn just drost rhyw 16 rand. Nawr yn amlwg, bydd y rhifau yna wahanol i chi yn dibynnu ar beth yw'r gyfynwydfa ar y diwrnod ydych chi'n gwneud y weithgaredd. Y rhan bwysig ydy'r golofn cyfanswm. Dwi angen fformula sy'n lliosi y punnoedd gyda'r cyfynwydfeydd gwahanol. Ffordd yn ei hynny ydy mynd at y botwm Functions yn fan hyn, a dewis Sum, A wedyn dwi'n mynd i glicio ar y bocs 100. Dwi ddim yn teipio 100 i mewn, oherwydd mae'n bosib wneud y rhif ma'n newid nes ymlaen. Felly jyst clicio ar y bocs, teipio mewn seren, sy'n golygu lliosi, a wedyn clicio ar y bocs acw. Pwysio return, a nhw eitha allan mae'r 125. Felly mae dal yn dweud pint yma yna, felly eto mae eisiau clicio arno fo, format, number a currency, gan mae doleri ydy hwn, allai glicio'n syth ar y doleri fanna. Ar y gyfer yr un nesaf, swn i'n gallu copïo a gludo y fformiwla, ond mi fydd allan o zero. Y rheswm am hynny ydy, mae wedi, chymryd mae'r hyn, newid corn cy o 6 i 7, sy'n dda, oherwydd yr euro dwi eisiau rwan. Ond mae hefyd wedi wneud, mae wedi newid colon by o 3 i 4, sef y bocs gwag fan hyn. Dwi angen efo aros fel by 3, y campaign tydio bob tro. Felly clicio ar y bocs hyn, a newid o o by 3 i by 2, a wedyn eto format number, more format, more currencies, tro di eisiau'r euro, fo, un clic ac apply. Yn lle gair ymlaen, fel yna, yr holl ffordd lawr. Ar ôl gorffen, cwpl o gamau wedyn, un y dre bach o liw i'r bocsys canol yma, uwchlywio y bocsys, clicio ar y pot paent a dewis y lliw. Nesa, dwi eisiau'r dyddiad yn y canol, felly glicio ar hwnnw, clicio ar y canol fan hyn. A'r ola, i gadarnhau fod popeth yn gweithio, os na edrych ar yr doleri 125 a'r euro 118, os dwi'n dyblu y rhif fan hyn, mi ddyla y rhifau eraill dyblu hefyd. Maen nhw wedi, lle mae'n gywir. Mae tenlenni yn gallu bod mor hawdd a hynny.